naqbdu nibdew xi ftit forsi xi sentenza ta' xi ħsibna dwar il-produzzjoni kemm kemm rajna.
Jina miri, kieku metlix biex jiġi naraw, ma kont jiġi naraw.
Għax jiena għandi problema serja mat-teatru tal-assurd, li mhux Ionescu biss, imma. Beckett ukoll, jiġifieri. Naħseb daqsxejn aktar ma' Beckett terġa'. Għandi problema bil-filosofija tiegħu tat-teatru, għax naħseb li huwa kontradittorju, imma b'mod żbaljat. Ħa nibda mill-iktar forsi. Ora, ejja npoġġuh fil-kuntest storiku. Huwa teatru li nkiteb eżatt wara t-tieni gwerra dinjija, allura kien hemm ħafna mistoqsijiet, ħafna eh,
Existentialism kważi.
Kien teatru li irreġixa anka anka għall-eżistenzjalizmu għaliex ra l-iżbar tal-eżistenzjalizmu illi qal li d-dinja hi assurda imma imma inkitbu affarijiet li mhumiex assurdi. Imma il-problema tiegħi bi teatru tal-assurd hi illi jagħmel ċerta konklużjonijiet li hu stess ma jsegwix. Per eżempju, ejn nieħdu s-siġġijiet sewwa. Mela, is-siġġijiet hija hija farsa farsa traġika kif isejħilha Ionesco stess, illi bażikament tagħfas fuq il-solitudni profonda tal-bniedem. U allura naraw daw it-tnejn min-nies li jistħajlu li hemm folla sħiħa meta kull ma hemm siġġijiet vojti. Imma l-iżball ta' Ionescu, kif għall-inqas ninterpreta jien huwa, illi nesa li mad-dawra ta' daw is-siġġijiet vojti kien hemm ħafna siġġijiet mimlijin. bħalma kien hemm illejla. Fit-teatru stess, infatti, ħassejt li at one point ħassejt li anka ħna konna parti, konna anka l-użu tal-ispazju kif kienet jiġi użat. Mħabba li huwa attont, ma tistax tagħmel mod ieħor fit-teatru u l-mod ta' kif kienu din jużaw l-ispazju l-atturi li kienu fl-opinjoni tiegħi kellhom stamina li kellhom stamina kbira, kienu konsistenti, żammew. Issa, l-unika problema li rajt bl-ispazju, speċjalment id-diskors ta' qabel is-suwiċidju, illi hemmhekk is-solitudni tilħaq profondità mill-iktar serja. f'dawn iż-żewġ karattri għaliex jindunaw, huma stess ħa jindunaw illi isma' aħna ħloqna sitwazzjoni u qed nindunaw li din hija hija ħliqa u ma fadal xejn ħlief li nikkommettu suwiċid. Imma f'dak il-mument it-tliet atturi, għax sadattant daħal anke l-oratur, kienu magħna. Jiġifieri aħna konna parti mill-istorja. Allura ma baqgħux waħedhom. Ġurina, jiena id-doratur kien kważi Meta tinħares lejn Antonella, bla ma riddi tinħares lejn ħafna nies li kienu. Ġuri, jien naħseb li dak il-punt kellhom ikunu appuntu għal pissiġġijiet vojti u mhux massiġġijiet mimli. Għax hemmhekk il-kwistjoni tas-solitudni naħseb li nintilfet. So iktar kien każ kieku kellna naraw l-istess produzzjoni imma mhux ta' spazju għat-tond. Ma naħsibx li t-tond kienet il-problema imma l-. Il-closeness tal-, il-closeness tagħna. Kbira, kbira, prossmità kbira. Daqshekk, daqshekk close. Allura Anke l-fatt li ġara kien ukoll illi minħabba li aħna bdejna naraw 'il xulxin għax l-atturi ġew imissu magħna, l-aħħar diskors li li Ionescu poġġa f'ħalq dawn it-tnejn li qed jgħidu lil siġġijiet vojta u huma issa jafu li qed jitkellmu ma' siġġijiet vojta konxji qabel Ingħad, aħna konna indirizzati mhux is-siġġijiet.
Ta' żgur. U naħseb li hemmhekk eh, l-ispazju ntuża ħażina. Iva, hemmhekk waqt fil-kumplament l-ispazju ntuża vera b'mod sabiħ u b'mimli enerġija. Fid-denu eh, mod tal tal tal. Eh, hemmhekk naħseb hemmhekk intilfet.
Is-solitudni intilfet għal kollox. Allura kien qisu suwiċidju

tagħha li trid tgħidilna ovvjament bil-profondità tas-sistema li kellha bżonn tingħad għall-aħħar ta' ħajjitha, għall-aħħar ta' ħajjithom. Tifhem li l-punt palmat palmat tista' l-punt tal

Jien nasit anke l-fatt li kull siġġu kien differenti. Dik ukoll, waqt li jiena l-għonet siġġu kienu naħseb xogħol ta' arti verament sabiħa. Imma ma ħsibtx li ma kellu. Imma ma ħsibtx li kellu jkun il-każ minħabba l-fatt li anke bejn għoġbitni l-fatt li fl-iskritta tiegħek qed jgħidu dawn huma siġġijiet tipo ta' simdejhom hawnhekk antiki toċ, toċ, għodu attenti kif ħat toqgħodu bil-qeda fuq. Mbagħad fejn qed nara qed nara li l-uniqueness tagħhom, l-isbuħija tagħhom, dak il-mument ma kienx kontradizzjoni kif ta' kif kont nipretendi għal xogħol assurd minn dak l-att. Avolja l-assurdità ta' da kollu meta qed napprezzaw fl-istess ħin. Eħe, il- nitkellmu naqra fuq l-atturi, għax naf li għadna. Inqalbu r-roles, sewwa. Ija, kien hemm ħafna, kien hemm ħafna. Kienet fis-sens li oriġinarjament Antonio għandha kellha tkun il-kapaċi. Id-diskors tar-raġel. Eżatt. Dik kienet deċiżjoni oħra li naħseb jiena turi kemm Ionesco għandu bżonn jiġi aġġornat, ok, jiġifieri u naħseb li kienet deċiżjoni interessanti li bna r-roads. Mhux daqstant naħseb jiena r-referenzi għal Marsax Lock, ir-referenzi għal Pagevin. Le, ma naħsibx li kienet riduzzjoni, naħseb kienet adattament. Ma nafx, jiġifieri qed naħseb jien. ma kienx hemm dawk il-punches li tgħid l-istrina, paċi fil-flok Pariġi. Illum il-ġodha paċi fil madux kontroversjali bħalma kien naf 30 sena ilu li tistenni paċi fil-Mellowes u toħloq biss il-mallum. Naħseb iktar kienet kontroversi li semmejna l-belt tal Kont ħanejt l-istess ħaġa bħalissa fatt jiena kont nara aktar kontroversja li iva, semmi iva. x'nu jiġri anke bħalissa l-belt Valletta l-affarijiet. Diskors li għatem.
Mhux hekk?
Eh, naqbel miegħek 100% speċjalment ma nistampari 100%. Eh, ma diskors li kella Antonella ta' xieħ għamlitu hi meta qed nitkellmu fuq il fuq is-sinjorina u fuq il-raġel tagħha. Dak dak meta il-bitu naħseb naħseb kienet deċiżjoni ehm, ta' lien nassumi hawnhekk nimmaġna u naħseb To be fair, naħseb jiena rajt li xorta waħda in a way ħadem fil-kuntest ta' bħalissa, jiġifieri anke bħala kuntest ngħid li ħadem, ħadem pjuttost tajjeb. U l-assurdità wkoll tal-makeup tal-fillers miż-żewġ naħat ta' wiċċhom ukoll naħseb li għall-kuntest 21st century from the 20 to 21st century wkoll kien hemm naqa' ta' kuntest tajjeb ukoll minn dak l-att. X'dejjaqni jiena affarijiet żgħar imma jista' jkun forsi wkoll għax il-Premier minn nixtieq imma xi ħaġa żgħira kien hemm ċertu cues ma kienx daqshekk crisp fuq forsi fuq għat-teknika li imnalla kellhom naħseb atturi li kienu kellhom dak il-pass u l-know-how kif setgħu jaħbu ċertu ċertu protturi professjonali immens. Sewwa sew, tajjeb, naħseb li il-mima tal-aħħar u nagħlqu fuq il-mima. Il-l-oratur. L-oratur. Artur.
Jien naħseb li dik hi- dak huwa eh, dik hija kontradizzjoni waħda kbira tal-UNESCO, mhux Ok. mhux- mhux tal- mhux tal- Mhux mhux tal-lum. ċert, għaliex ovvjament l-UNESCO kien kien ossessjonat bħal- bħal- bħall-assurdisti l-oħrajn li l-lingwa ċe- li aħna ma nistgħux nifhmu xulxin il-problema Eżatt. tal-komunikazzjoni. Imma Torri ta' Babel. imma naħseb li kol kemm aħna xejna attwalment xrid jgħid l-oratur Ta' li żgur. da ma jistax jgħid. Allura hemmhekk hemm il-kontradizzjoni żbaljata l-oħra li jien nara fit-teatru tal-assurd jiġi mhux xi ħaġa ta' din il-produzzjoni partikola. Illi fil-waqt illi t-teatru qed jgħidli nisma' l-lingwa mhix il-lingwa mhix effiċjenti, il-komunikazzjoni hija problematika, aħna ma nifhmux lil xulxin.

Tliet atturi, ovvjament tnejn minnhom kellhom ħafna iktar x'jagħmlu mit-tielet wieħed, li kienu hemm, kellek produzzjoni enerġetika ħafna, il-mument tas-sinġiel pereżempju kien ċelebri. Ma għoġobnix l-użu tal-ispazju kif għedna ftit qabel il-sinġiel għax aħna mbagħad spiċċajna qed nakkumpanjahom flok spiċċaw waħidhom. M'iniex lanqas ċerti fuq iċ-ċirku tal-, għaliex iċ-ċirku jpoġġi ċerta loġika li tmur kontra l-idea tal-assurd. L-iktar forma loġika hija ċ-ċirku, appuntu. Jiġifieri hemmhekk kelli naħseb, jien naħseb kont, kont naqbes. Kont tgħid ma b'mod. Is-siġġiet kont nagħmilhom, is-siġġiet Kienu daqsxejn problematiċi f'dan is-sens għax anke huma kienu kienu sbieħ, kienu interessanti, u ma tawniex dik l-idea ta' solitudni, nojja, boredom profond, le, kienu attraenti.
Ta' żgur, ta' żgur. Alright, tajjeb. Udjenza, biex noqgħod fuq l-udjenza, naħseb Kieku, kieku, jiena personali eżempju nara li xogħol ta' Ionesco huwa vera rari jsir Malta. Xogħol assurd naħseb kemm isir Malta. Allura kieku nħeġġeġ speċjalment l-istudenti biex imorru jarawha. Jesperjenzawha tal-anqas biex jesperjenzaw teatru assurd. Speċjalment bil-Malti wkoll. Ekku, ekku, ekku, għandi għandek raġun. Speċjalment għalli għażin jien nagħti kors fejn nitkellmu ħafna fuq

Reġgħina Ionesco siġġijiet ġewwa Spazju Kreattiv weekend ieħor u nissuġġeri kif nissuġġerixxi lil ħafna nies biex jesperjenzaw tal-anqas biex tesperjenza l-assurd l-assurdità fuq il-palk. Grazzi. Nagħmlu hekk, cut.